Ungî bi xêr hatin tomaşevan û mîvanê hazir. Teban me re îro birêz Mehmûd Hesen Berazî ji bajarê Kobanê tevlî şoreşa PKK bû di ew salê ku tevlî bûyî wê ew pê reşxwara bêje kîjan salê tevlî bû kîjan salê ew bû lê hema heta demeke dirêj di nêv wan da li Tiyayê Kurdistanê xebat dikir karê xwe him karî xwe î elamî jî dikir û him jî karê xwe î çekdarî jî dikir. Û mêrek saeta wî xwest, mala wî ava îro me re derket, guhaz. Teba me pê re teva ser kir, guha dixwazim, guha zikanim, yanî tişt ne ez zikanim bêjim. Li alî din jî

Um xêr hatin, serçavan hatin, serçavê min re hatin, kerem kin derfet ji warê. Saetete xweş. Kak Mahmud, rêz û silav ji wara ji mîvana ra. Bi xêr hatî programa me her Partiya Karkerê Kurdistan, partiyeke bi salan û deh salan û bîst salan û çel salî ket da ji ber miletê Kurd ve. Bi rastî jî yanî nêv û nîşangî wana li singî wanan e û karî ku wana kir ne karîkî hindibûk bû. Bes zirûfê siyasî em dûm tawa siyasetê ne. Pirsa yekemîn Mamoste Mehmûd, Partiya Karkerê Kurdistan heger malûmat cem te hene çira van nêval xwe kir? Gelek spas ji bo vexwendinê û hêvîdar im her kesê ku tameşe dike mifayê jî werbigire. Dîrokeke dirêj e û tecrîbe ne tu bikî nekî belkî li gorî me. Ez pêşî de vê bêjim ez ji hevalê xwe ê hanî herî feqîr, ê hanî herî biçûk, ê hanî herî belkî nezan bim. ji hevalê xwe. Êdîn tev ji min meztir, ji min xortir, ji min kanatir, ji min zanatir bûn. Lê Merî çi dike? Hinek caran hê Merî di cihekî dê hinek tiştan dibînê belkî hineke din ê nebînin. Vaya ferqeke. Nuqtake din ê ku ez dixwazim bêjim heye, berî ku em têkevin wek divê bi tefasîlan. Ew çi ye? Gelek navl me hatin kirin. Her kesî navek li me kir. Rojekê min nivîsandibû Kurdistan bû ya Moristan bû. Îcar hîro min dî dîsa derketiye dîsa min bela kir. Yanî qesta min jî çi ye? Pir nav li me kirin. Hinekan gotin va kesana nezan bûn. Heqê wan e. Hinekan jî gotin mêjiyê xwe wan hatibû şiştin. Teban ew wergo dibînin. Ew jî me me tehmûl kir. Hinek kongo însanê hane kesê ku tevî bî teban ji ji em ji ser rojava dibêjin yanî Kurdistana beşê di bin destê Sûriyê de. Hinek jî hinekan jî gotin ku ma hiş bi serî van de hebûna.

hişekî netewî, hişmendiyake netewî li cem tune bî, pir normal dibînim. Ema dema ku ez dibîsim siyasetmedarek yan katibek yan yekî zana dibêje ez pir li wî diqeherim. Yanî ne meqûl e heger tu ji bo welatekî Xort keç, canfîda bî yan xebatekê bikî yan çîş te hat wî bikî, heger ti dîn û nezan û kêmaqil û micrim bî, gelo ê hane wê demê ê hane baqil kî ne? Ê rind kî ne di nêv miletan de? Ez dixwazim vayê sererast bikim. Taban ez karim navê wan jî bêjim. Wana ê ku gotî yek yek çima min got wê gelek îşkalî tê ya derkevin. Ez karim navê wana tek tek bêjim kê kîjan salê li kur gotî ye. Ema bira bimîne ewna xwe nas dikin. Em vê carê vegerin. Vegerin mewdua xwe. Tu dixwazî eger beşekî ji roja ku em der bas bîda wekî silsile em dest pê bikin yan tu dixwazî em bêjin li ser nêrîna min li ser vê dîroka vê partî bigirî teban pir ji hev cida ne yan li ser binê sê ew in yan li ser jiyana min e ji çûkî de heta min çawa nas kir û ez çawa çûm û ez çawa vegeriyam em kanin vana bikin wek dibê beş beş vê cilê tu kîjanê hez dikî ji bo min qet ferq nakê Kîjan ji te re xweş e? Tu wê bikî. Însanekî zengîn î, me pir sîmînarê te dîn, me gotinê te dîn, em zanin em çiş te pirs kin wê ew cava li cem te hebe. Me çend pirs te re hazir kirine, em dixwazin wî ha wî da. Me yanî pirsa tewra xweş, girîng, ji me re muhim bû, têma muhim, ku jiyan kê çitur Çiya derbas bê, çiya Kurdistanê. Hêdî hêdî em kê borgine. Pirsa yekê dîsa pirsa diya ji te pirs kim, çawa xort ixtiyar dibûn ku vê diketine vê partî. Vê partî xort ser çi esasî ixtiyar dikirin Go xortek digot tu munasib î ji partiya me re. Taban wê pirs pir werna heta em digine çiyê. Bes va hê jî pêşî muqedîme. O pêşî min ji bîr nekiriye. Erê. Taban mumkin e gelek kes nizan bin, gelek kesan bihîstiye, gelek kesan bê ku hema wanî wekî cemiyatê çêbû. Ez wê wanî kurt bêjim û amarna a tê didiyan ji bîr meke. Salê Heftê heftê û yekan de înqîlab çêbû, donzdehî azarê li Tirkiyê çêbû. Di wê înqîlabê de dîsa wekî niha dirûm yanî rewş pir tevlihev bû. Înqîlab çêbû, li ser kê çêbû? Li hemberî him hikûmatê nikan bû rewşa milet sereder bikira, him jî gelek partiyên çep hebûn. Îcar înqîlab çêbû gelek riviyan dîsa hatine Sûriyê bi taybet çepê Tirk wê çaxê xort bûn. Hinek serkirdeyê Kurd hebûn. Berî wê hinek serkirdeyê Kurd çûbûn başûrî welêt li cem şoreşa rehmetî Mele Mistefa Berzanî bûn. Ev wina em bêjin di partiya partiyak hebû. Bes di wê demê de bûne di partî. yanî Partiya Demokratî Kurdî Tirkî tek eh Partiya Demokratî Kurdê Tirkî û ê din jî Partiya Demokratê Kurdistanê Tirkî li xwe kirin ecebe yek bi bi rêberiya Seîd Qirmizî Tobrak bû yek jî her dijî teban hatine kuştin yek jî bi rêberiya Seîd Elçî bû. Vano siyasetmedorê kevin bûn di bakur de û gelek caran hatibûn girtin, hatibûn zêndankirin. Elmûm kevtolefteke wan hebû. Lê piştî înqîlabê dîsa em bêjin ew siyasî derketin derve. Hinek hatin Sûrî bi taybet çepê tirk cem Filistîniyan. Demekê man û vegeriyan. Elmûm di bakur de ewek hebû yanî. hereketek hebû. Îcar ê ku di wê meşê de meşiyayî û hatî girtin yek ji wan a Birêz Ocalan e. Dikevê dikevê hepsê demekî dimînê. Piştî ku derdikevê piştî ku derdikevê teban yanî yek ji bo meşekê yan ji bo hinekî însanê şorişger teban yekî pir meşhûr di Tirkiyê de heye wî wî camêrî bi heqê Tirkan îhtiraf bi heqê Kurdan wê çaxê wekî niha îhtiraf dikir. Jê re dibêjin Deniz Gezmîş yanî şoreşgerekî naskirî di nêva Tirkan de û PKK jî wekî hevalekî xwe dibîne. Pir pir îhtîram dike û pir qîmet diyekî. Her komele û cihekî wan ya navê wî di dîrokê re derbas dibe yan di komele û heraniha li Ewropa jî heta binê re ile wêneyeke wî heye. ê vî camêrî. Çima? Teyîda heqê kurdan dikir û wekî ku kurdek dixwazê. Îcar ji bo vê piştê wê teban vana hatin hatine girtin, hatine edamkirin hîn hereket zêde bû çep. Îcar wê demê birêz Ocalan çend hevala xwe nas dike em bêjin ji wan teban tev ê cameyê ne em bêjin Kemal Pîr e, heqê qirar e. Vana hinek em bêjin Kemal Pîr di ku de dixwîne di tarîx û ziman dixwînê. Em bêjin heqî qerar li ciyekî din dixwînê. Hinek em bêjin ê çine ê elûmê siyasiyê ne em bêjin wekî Fuat Qaytan û Birêz Ocalan qeyd kirine di wir de. Em bêjin yanî wekî em bêjin Xeyrî Durmuş tixtor sala xwe yê dawî em bêjin tixtoriyê dixwîn. Yanî vana tev ji hereketeke tev tila bin. Heftê û di deh heta heftê û çar em bêjin ew çêbû yanî gelek dayîn û standin û û çûn û hatin û hem di nav çepê tirkan de hem di nav em bêjin va tilabê kurd a yanî em kanin wanî bêjin cara yekê hereketeke teban mecmuake vaya mecmuak çê dibê û bi hev rûdinê û xebatê dikê portê dînê hene bes vana ke di nêv cameyê dane û dest pê bû em naxwazin têken vê dîrokê di heştî û heştan de yek ji ê hanî ku Heftê û heyştan. Afwan, heft, heftê û heyştan da yek ji ê hanî ku em bêjin pêşneyar kirî nêvê vê partiyê bibe Partiya Karkerê Kurdistanê. Partiya Karkerê Kurdistanê. Teban ew no bi bi tu zanî em bêjin li ser îdeolojiyeke yesar bûn û va îdeolojiyê yesar jî heqê karkiran berî her kesî. digotin tebeqa proleterya di nezeriya îştirakî ya Şiûîyê de. Îcar Ferhad Kortayî wê çaxê ez bawer im ew jî ecêb mihendis e yan dixwînê. Ew ya vê pêşneyara dike ku navê partiyê bibe Partiya Karkerên Kurdistanê. Te dî wê çaxê li gelek dewletê din jî ev partîna xebat kirin û bi ser ketin. Em bêjin Partiya Karkerê em bêjin a Vîetnamê bû, Partiyê Karkerî gelek dewletan hebû, wî jî ev nêv pêşneyar kir û ev nav ma heta berî heta berî kengê? Heta berî çar ma ne? Navê Partiya Karkerê Kurdistanê lê wê her bimînê ye. Teban çiqas werqas edebiyat û istiran û û tişt ez nav bawer nakim bimrê. Tevî ku resmî ye ne em bêjin ha hatî lexîkirine ne nêvê vê partî lê nav Qet ew nabê. Bîst û heft yan bêjin. Bîst û heftî yanzdan, bîst û heftî yanzdan, heftî û heştan li Diyarbekir wanî hatine bêjin. Mutemerek çêkirin ji bîst û du kesan. Ji wana çend kes mane? Ji wana em bêjin pênc şeş kes mane ez bawerim. Êdîn tef şehîd ketin yan jî hinek di jinê veqetiyan yanî vaya tiştekî normal e em bêjin pêra nemeşiyan jinê veqetiyan. Lê ê hone moyî çar pêncek niha hîne sax in ji ê ji wa bîst û du kesê ku li Diyarbekir ev partiya ava kirin û nêv kirin Partiya Karkerê Kurdistan. Kerem Lê kir. lala ji me re bêjî Mamosta Mehmûd. Bi Xwedê nava pir in em bêjin ê sax Ê ê mayî ji wa ji bîst û yek kesan e. Em bêjin yek birêz Ocalan e sax e. Birêz Ocalan. Yek birêz Duran Kalkan Abbas e sax e. Sax e. Yek birêz Cemîl Boyîq e sax e. Sax e. Yek birêz Mistefa Qeresoy e sax e. Sakîne Cansêz şehîd ket. Elî Heydar Qeytan şehîd ket. Ehmed Şener hat kuştin. Mezlûm Dogan şehîd ket. Xeyrî Durmiş şehîd ket. Gelek in. Yani bîst û du kes. Xwedekê bi rehma xwe şa bike û bîna gotî nûr û gul ser gorna wan a be. Wana Kurdistan bi gulekê çandin em deyndare wana ne. Mamosta Mehmûd pirsa didiyan te belkî ji xwe bîr nekirî. Çawa Kurd derbasî vê partî dibûn? Li bakur li başûr. Li kur. Bakur û başûr. Î pir em ser başûr bêjin. Başûr û çûk. Bi xwedê hinekî ê ê me em bêjin ne wekî ê ê ê. Tima. Li bakur milet pir e. Ji xêrî pir re gelek partî û hereket hebûn, gelek em bêjin yanî tiştekî wanî bêjim. Di alî hişmendiya partiyan da ne kurd, tirk. Yanî niha binêre hinek hinek kal emrî xwe heftê sal e dibêje pênce sal e ez yanî tirk ham. Bi CHP'ê re me ya bi MHP'ê re me yan bi filan partî re me yan filan partî re me yan bi kokeke îslamî rê ye. Yanî va meselê partîyan û demokratî û heql întîxab û dengdan û erê na te dî ê me gî bi zorê bû. Li wir hebû. Ji bo vê partîyê resmî hebûn û ê ne resmî hebûn. Ti bikî nekî ê resmî di nav hev de demokratiya ke şeklî bê jî wa demokratiya dihêlê ku kesên di heyatê yanî di jiyanê rojane de jî bi partiyan re bidin bistînin. Vê curê î kurd bê dorê cem kurdan, î tirk bê dorê cem kurdan. Yanî vaya bû bû kulturek em bêjin yanî wek edetek. Li cema kurdî Rojava vaya pir kêm bû lil esef. Şexsiyatê bêli bûn, ji malê bêli bûn, li cem hinek hesa bûn, hesren gerege hineke xwendî bûna. Ema li bakur, li bakur vaya na, li bakur vaya hinekî bîtir belav bû, yanî Salê şpênceyî û şûnda şêstî de gelek caran înqîlab çêbûn û gelek caran Partiyê Demok Partî dihatin sandiq dîsa vedibûn milet diçû ser sandiqan. Ê me sandiqa li kur bûn û halî li kur bû heger sandiq hebê jî bi zorê te dibirî ser. Ji bo vê yanî heger ku li cem me em wanî bêjin sedî si sê çar bi partiyan re têkiliyê xwe hebûn û dida destandin li cem wan tu dikî bêjî sedî bîst hebûn. Kurd û Tirk yanî. Vayê tesîreke tesîrek dikir xort bi taybet jî xwendevan. Îca heftî heta heştî li Bakur em heger ku lê binêrin. Li Bakur gelek partî û cemîyat gelek çêbûn yayî ne yeke ne dine ma niha mile tenê ji ber PKK a hane herî xort bû. A hane herî ku xebat kir û û çawa hînç te re bêjim. Cemahîr kanibû Li Sûrî tu bîtir zanî ê Rojava berî xwe dida her kesî. Bes li Bakur jî li Bakur jî em bêjin va tesîra hebû ê Kurd ji ber diketina hepsê û dihatine girtin û vir da wî da şexsan bêli bûn em bêjin partiya Ala Rizgarî hebû, Rizgarî hebû, kawa hebû, gelek partî hebûn. Lê va partîniya hinek bajaran xort bûn li gorî şexsan yanî rola şexsan gerek em ji bîr nekin di di nav civaka Kurd a li ser partîyan pir xort e. Zanî li cihê ku em bêjin wa seroka yan kewadrê xwe li Diyarbekir em bêjin pir bûn. Ew partîya li wir zêde xort bû. Îcar heftê û ez bawer im çar heftê û şeş PKK qirarek girt em bêjin merkeza xebata xwe wanî hatin kêrê ew xortê ku dixwandî tev her kes dibêje yanî em bêjin di dîroka PKK de jî va tişta heye dibêje me çi kir me şeltê xwe kirin etûr dane ser piştê xwe û em hatin merkez bû eyn tap. Merkez bû Eyntop. Wê demê Eyntop him milet pir bû, him va qirrecirê siyasetê hebû. Li wir bîtir xebat hate kirin. Yanî merkez ji Enqerê binêre heta heftê û çar, heftê û pênc çend civat û erêna li Enqerê çêdibû. Bes heftê û şeş hûn da hatin. Her di kes ji vanan ji va xortê xwanda van vayê cameyê. Em bêjin di di çûne Dêrsimê, di di çûne Diyarbekir, di di çûn lê merkez ke merkez li Eyntopê danîn. Aynen. Ama e, voya dibe sebebek yani qıracır çê dibe e, welatek hê e, birêz ocalan xwed bijê tibikî nekî şoreşek li ew ê hebû şoreşek li başûr hebû vê şoreşê tesîreke xwe mubaşer li ser millet hebû him e, xebata ku li başûr dihatî kirin Ew bi xwe dibêje vê tesîreke mezin li min kir. Him jî piştî ku neksa çêbû, yanî em bêjin e, neksa heftî û pênc û û mesela e, şah û Sedam li hev hatin û şoreş kênandin. Vayê tesîreke pir re mibaşer kir ku çi bibê, yanî çavê milet bîtir werne vekirin. Em İttifakiyê hene, Cezayir'e. em quwetekin. Yanî îcar xebat netîca xebatê jî em bêjin êdî xort ro bi ro tevlê dibûn. Ema li rojava tu konî aliyekî dîn binêrî. Li rojava piştî xebateke dirêj ve hate kirin. Yanî pkk çar salan xebateke xebateke dirêj kir ku yekemîn kes yekemîn kes ji rojava Em jê re dibêjin Emerê Reş yan Qere Emer ji Gobelekê ji mala Eldemir e teban kurê Îbrahîmê Eldemir e her du jî rehmetî bûn. Ev camêr yekemîn kes di rojava gişkî de Yani ne tenê ji Kobanî, ji Rojava gişkî de qirar da û tevî bû û derbasî ew ê bû. Derbasî Bakur bû. Ew yekemîn kes e tevî. Saet xweş mamosta Mehmûd, mîvanê hêja. Pirsê we nê cuda ne. Nîqaş min û mamosta Mehmûd rê pirsna dikin. Mamosta Mehmûd dîrokê qasî zanebûna xwe ji me re dibêje. Kes teqîm mekin, îgo pirsê xwe re pirsa bikin. Teqîmê ez nadim kesî.

Lehza bi çi hawî, bi çi rengî mamoste Mehmûd ixtiyar bû ku berê xwe bi çêya Kurdistanê de, ala Kurdistanê dest xwe ke, çeka çeke ser milê xwe û bi çiya de rabe. Ser çi esasî va tişta ixtiyar bû û berî vê tiştî jî tiştekî tedrîbê eskerî li Sûrî dibûn, li Sûrî, em nabên Libnanê, li Sûrî Kanû bi kirana yanî carna min dibîst digot heta li ser çiyayê Miştenûr xort diçûn tedrîb dibûn. Çiqas va gotina di cî xwe de. Îcar va pirsa tê vê carê ku em hinekî paşta vegerin. Erî pir din e. Mamosta Mehmûd endamê vê partiyek yê din e Koça xwe bar ke, xêtir ji bav û dê bixaze, qemcika di berê xwe Yan ke. em vayî em vayî em vayî tev bêlin em vayî tev bêlin em saeta ku em derba spî de dest pê bikin. Dimeşe. Kerem ke. Ji ber ji ber vaya gerek em vegerin hinekî çend salan paşta vegerin û û çawa ji te re bêjim hinekî rastî jî yanî ez ji te re hema wanî muxtesir bi çend cemla bêjim Kurd û Kurman jî tu ji ji xew ro dibî di nava siyasetê de weyî Arê. Yani taban ez vê ji te re bêjim. Heştî û pênc taban berê jî corekê di diyon ez şexs ez şexs ez hinekî em binêtkê em paş te vegerine. Ez şexs hinekî ji bakur qut nebûm. Yek. Xolê min ji bakur bûn, nîvîl bakur bûn, nîvîl Sûrî bûn. Erê. Yekemîn car ez çûme Tirkê heftê û û şeş bû emrî min çar pênc sal bûn. Ez çûm Tirkê û min dî û sînor û û xweştirînê çeke û were li ber hidûd bisekine û tu zanî ew jî xolê tê û tu nikanî herî. Rast. Mala xolê tê yan mala xoltiya tê tu nikanî herî. Birêz Emar Rehmetî Reşîd Sofî digo sînor şûre. toj bû. Erê, di di ez sala heftê û nehan çûm hîn xerabtir bû. Ya di caran çûme Tirkê her di car bînî niha têne bîrê min. Nêvî li wir bû, nêvî li wir bû. Tiştekî dînê ku pir tesîr dikir çi bû? Heftê û nehan şûn da parek mala xalê min hat li Kobanê ez dimam wa çend salana. Wê çaxê te dî înqilaba eskerî ji çê bûbû. û ku em diçûne di go gorişme yanî hevdîtin. Teban ez çûbûm hotibûm îdî emrî min teqrîben çû gihîşte nîzkî deh salo ne. Ez çûbûm hotibûm xolê xwe li wî olî didîn, xoltê xwe didîn, merê xwe didîn. Em dihotin sed mîtroyî dûrî hev disekinîn. Belê. Ê ku wa dema dî ez bawer im her yekî ji wana wekî ew tê lêstirî ji tonî ku wergoz dilî wan re dore. Di her kurdekî ku ew dî, nizom li deverê dînê çawa bû, ema li Kobanî erdekî dûz, sed mîtroyî dûrî hev, çavan ti ravana hev dikî, xirad me davî te hev di, hediya ketkî bavê kê diçû li nêv mayînan diket, esker dihat ji xwe re dibir. Ev yek. Di di Xolê min qet ji ji mala me qut nebû. Xolekî min hebû qaçaxî dikir. Ji heftî heta em bêjin heştî heştî û tiştekî jî heta ku piştî êdî ew bû em bêjin siyasî diçûn û dihatin pê re. Roke tenê jî heftakî li wir bû heftakî dihat vê carê ku her dihat grûp bi xwe re diwanîn dihatin. Grûbek bi xwe re diwanîn dihat qaçax jî bi xwe re diwanîn dihatin. Yanî va îxtîlata min weke em bêjin dayîn û standina min vê qut nebû kemal. û pişt roj piştî ku heştî û pêncon Îlyas Çikikî em bêjin waî bû mes ketme nêv siyasetê tu li ser xwe dibînî carekê ji xwe yekî ji min pirs kir min got ger ku ne PKK bê ji mumkin ez biçim wayê ne şert e ku illa çar tu tevî vê partî bî mumkin ez biçim tevî partiyeke dînê bûma got ne şert e partiyeke dînê xebat bikir û nêvê xwe çi biya ne muhim e ji min re deriyên ji min re ne muhim e kî pêşî rûniştî kî dajo çi şekle Ema ez dibînim ke wacib li ser min e, wacib li ser min e ez Kurdek im, ez her ji bo miletê xwe çi ji destê min tê ez wî bikim. Ala kulen em em vê carê ez barim vaya wa dihe yanî tesîreke mibaşir hê û gelek hevalê me çûn, em çûn, me gelek xebat kir, me gelek Vaya çend heleqan xelas nabe eger ku em têkevin vayê. Erê Em mamoste tu dest pê Mahmud bikin. ji ber wextê me tenge em dixwazin kurdayî em tişta bêjin. Meseleyê Erê, dirêj e, em ji tu dest tarîxeke pê bikin. çel salî Wan ye. Em baş. nikan çar saeta da, çar deqa da bêjin. No mistehîl e. Vaya em bêjin dîrokeke şeş heft sal in û û bi qasî ku ê çiyan ehdas min re çêbûne û çîrokê xwe hene vayê jî hene. Ji bo wê em roja ku derbas bî de dest pê bikin wê Tamam. baştir be. Mamoste Ez bawerim pirsê te li ser vê ne. dimeşe. Xort, can, xûn germ, Kurdistan, ala Kurdistanê li pêşî, zilm û ziwarî gîl pê çavê wî, derbas be çiyek Kurdistanê bû. Lehzan steh. Çi balê te dikşînê? Ti Ah, digî wir ala kulan tu çi ez em dibînî? voyê vê carê bi xweşikî xweşikî em e e, voyê pir pir wê tişt di nê vê de derkevine. Ji vana çi? Ewwel yanî em bêjin mm, tiştê ku biryar hor sûret jî hene. Yek yek ji vana sûret hene vê carê. Belê. Me konî bû em sûret wan jî derxin em bêjin navê wan jî tek tek bêjin. Navê we Xortan a. Gotinê te wesayiq in Mamoste Mehmûd. Erê, êcar em çûn em ji Kobanê çend kes rê ketin, em ji Kobanê teban gelek hevala me çûn. Me pir berê jî pir zû dixwest, dest me neket ji ber ku boşbûn çêbû. Nod û yek ez li evê bûm, ez Libnanê bûm. Piştî ku em vegeriyan hatin te dî dihatin xwatir dixwestin. Ala esas çend rî em xwatir bixwestin û derbas bin herin. Erê. Îcar nû du yekê serhildana başûr çêbû û başûr azad bû. Belê. Di wê demê de gelek hevalê me ê hane ku em bêjin yanî neçûn ne tedrîbe siyasî dîn ne tedrîbê eskerî dîn ji wana gelek ê ku xebat jî dikirin vana rastî gelek çûn. Gelek çûn valayek çêbû.

û me dirêj kir. Ala kulen dema ku em derbas bûn em çûn ji Kobanê ez bûm şehîd Hemze Nehsan Hesen pismamê min bû, cêwî min bû, hevalê min bû, pim ne tenê pismamê min bû yanî me bi hev re dixwand, em bi hev re mezin bûn, cêwî hev bûn aslan em ji hev ve yanî nika qut bûn. Ew bû Hesenek hebû niha li Kobanê dimîne ji min mijê bû. Mistefa ke ji Mizirdawdê bû. Erê em vana ji Kobanê rêk hatin. Teban piştî îsrar û xweste ku virdo wido erê no em dar neyê ne kes me dibê darê. Eslan ewna dixwazine ku em bimînin. Ji bo kewadirê kevin. Ji ber volatiya kê ye. Yanî tevî ji bo çandiriyan em arqas hiştin û hîn jî dixwazin bimînin. Lê me her dixwaz dibe em herin. Zanî. Yanî qerar a te bû? Yexşa partî. A te kes nikone eslan ew dixwazin tu bimînî. Ew dixwazin partî dixwazin tu bimînî karê xwe siyasî bikî. Tu nas dikî, tu milet nas dikî, tu kanî bîtir tesîrê bikî, tu kanî bîtir xebatê bikî. Bes ême yanî wana xelasiya xwe nakir. Teban ev yek a didiyan Roja dawî ku em ji wir rêketin li wê derkê me sebit kiribû ku em dorine em ki rêkevin her ne. Bes tiştê teknîkî Lubnanê. Erê tiştê teknîkî çêbûn. Çi ne vana? Em hatin işte boşayî çêbê hinek hevalê mêl wir bûn gotin em dike her ne. Lubnanê vê carê mecbûrê hûn li şûna me bin. Vir da wê de elmim pir ew çêbû heta ku xortek hebû hat Kobanî Xwedê bi rehma xwe şakê li Sirûcê şehîd ket jê re digotin Mistefa Guzgûr. Mistefa Guzgûr teban yek ji kewadirê hane herî kevin bû. Vê êvarê dilê xwe rehmêt xwezê wekî miletê me gotî. Di di hepsa Diyarbekir da heftê û nihan heta nod û taliya nod û yek li wir bû. Sisê, Ez bi bawer im Êhanî yekemîn kes ku li Sûrî û bi taybet li Kobanî ku yekî hikmatê kuşt heger tê bîra we. Kî bû nizam Emin Dewlê bû ecebe. Piştre şevaba ji min re got ez neyli wer bûm. Nod û sê nod û çar yekî Emin Dewlê hate kuştin. Bidabit. Caw yekî hate kuştin. Erê. A çar yekemîn kes bû min di jiyana xwe de dî û bihîst. Yekemîn kes bû min di jiyana xwe de dî û bihîst ji birêz Ocalan re kwanê bêje te ne rast dibêjî. Xortek ji Kobanê. Na na ew camêr. Ah ew camêr. Ti kesî min negdît gotineke